Dann begréissen ech Äech ganz häerzlech hei um Presseiessen um Bilan parlementaire vun déi Lénk vun dëser vun dëser Saison 16 16 17. Et war e Joer an deem ganz vill ugekënnegt gouf, e Joer, an deem mer en amerikanesche Futurolog eis eis Gesellschaft vun der Zukunft soll presentéieren, e Joer an deem mer wëllen op d'Stäre fléien an den Espace conquéréieren, a mär mengen, datt et vläit sënnvoll wier, fir och eng Kéier kuerz zeréck op d'Äerd ze kommen an, e bëssen sech ze grounden an souwuel eng Introspektioun ze maache vun deem, wat mär an deene leschten 12 Méint versicht hunn ëmzesetzen, an awer och eng Analys vun deem, wat d'Regierung gemeet huet. Fir eis war wichteg an deene leschten 12 Méint, datt mer dat, wat mer am Ufank vun dëser Regierungskoalitioun vun dëser Legislatur gesot hunn, nämlech datt mer eng kritesch Oppositioun wëlle sinn, datt mer dat och duerchzéien. An Oppositioun bei eis huet heescht, datt mer probéiere wichteg Debaten an der Chamber, awer natierlech och ausserhalb vun der Chamber ze lancéieren. Mir hunn Debatë lancéiert ronderëm d'Augmentatioun vum Mindestloun, ronderëm d'Fro, vun de Working Poor, also der Tatsaach, datt souguer wann een zu Lëtzebuerg schafft, een nawell dem Aarmutsrisiko ausgesat ass. Mir hunn Debatte lancéiert ronderëm d'Reduktioun vun der Aarbechtszäit. Mir hunn Debatte lancéiert, mengen ech och mat ganz vill Erfolleg, ronderëm d'Fro vum Logement, wou sech och, mengen ech, ufänken, a bescheidenem Mooss bäi verschiddene Parteien, Linnen ze bougéieren. Mir hunn d'Debatt weidergefouert iwwert de Roll, d'Roll vun der Finanzplaz hei zu Lëtzebuerg. Mir hunn och d'Debatt weidergefouert iwwert d'Benotzen, den Objectif vun de Fonds souverainen, souwuel dee vum Stat wéi och dee vum Pensiounsfong. Mir haten nach viru Kuerzem eng grouss Debatt, déi op eis Initiativ gefouert ginn ass, iwwert d'Zukunft vun Europa. An net ze vergiessen eng Debatt, déi gefouert gouf iwwert d'Fräihandelsaccorden, notamment CETA, dat war eng vun deenen Aufgaben, wéi mär Politik verstinn, nämlech esou gesellschaftlech Ausenanersetzung, déi ënnert de Leit an der Gesellschaft existéieren, fir déi an d'Chamber ze bréngen. Mär verstinn awer och Oppositionspolitik als Oppositioun zu engem bestëmmten ekonomesche Modell, dee reng op Croissance économique ausgebaut ass an deen déi Croissance och en plus nach ongerecht verdeelt. Mär hunn eis gewiert géint eng Austeritéitspolitik, wou d'Regierung elo probéiert en Tournant ze kréien. Awer mer maachen och, an dat ass deen drëtten an entscheedende Punkt fir eis, mär sinn net eng Partei, déi géint alles ass, eng. e Groupe parlementaire, dee sech géint alles wiert, mee mir maache Propositionen. Mir hunn eng Proposition de loi gemeet, notamment wat de Logement ugaangen ass. Mir hu Propose gemeet, wat d'Aarbechtszäitreduzéierung ugaange sinn, wat d'Erhéijung vum Mindestloun ugaange sinn. A mir hunn och Propositionne gemeet an anere gesellschaftleche Beräicher, déi, mengen ech, wichteg sinn a wou eis Stëmm awer gehéiert ginn ass. Dat heescht, eis Kraaft ass net nëmmen déi, ze widderstoen, an d'Oppositioun duerzeleeën, mee selwer och Propositiounen ze maachen. Wann ee kuckt, wat d'Regierung an deene leschten 12 Méint, wann een de Bilan vun der Regierungskoalitioun mécht, da stellt ee fest, datt se ëmgeschwenkt si vun enger renger Austeritéitspolitik, déi se virdrun nach bedriwwen huet, mat deene verschiddenen Austeritéitspäck, Zukunftspak, genannt, hin zu enger Investitiounspolitik, hin zu enger Politik, wou se erëm verschidde Grimmele vun deem, wat virdrun déi Austeritéitspolitik bedriwwen huet, de Leit zeréckginn huet, notamment duerch eng Steierreform, awer eng Steierreform, déi a sech selwer schonn erëm sozial ongerecht war, well se virun allem déi Leit privilegiéiert hunn, déi et eigentlech net gebraucht. hätten. A virun allem och mat där Steierreform war verbonnen eng Tournée générale, an dorunner huet och kräfteg profitéiert d'Fiskalkaddoen un d'Entreprisen. A mer hu festgestallt, datt d'Regierung weidergaangen ass an hirem Bestriewen, fir eigentlech eng nei. Populatioun op Lëtzebuerg ze kréien, eng Populatioun vu räiche respektiv ultraräiche Leit, deene favorabel Gesetzer gemeet ginn, fir hei zu Lëtzebuerg sech kënnen nidderzeloossen. An dat Ganzt finanzéiert a pousséiert duerch eng wirtschaftlech Entwécklung, déi ugedriwwen vun der Finanzplaz eigentlech d'Capacitéite vun eisem Land dépasséiert, wat d'Infrastrukturen ugeet. Eist Land ass hannendran, kënnt dem Wuesstum net no. Zéngdausenden Aarbechtsplaze gi geschafen, mee d'Infrastrukture fir déi Aarbechtsplazen, notamment am Beräich vum Logement, notamment am Beräich vun der Mobilitéit, sinn net ginn. An och dës Regierung huet dorunner näischt. Geännert. Am Géigendeel, doduerch, datt mer esou eng Konzentratioun vu verschiddenen Aktivitéiten a verschiddenen Acteuren, déi ganz räich sinn, zu Lëtzebuerg hunn, gëtt de Verdrängungsproblem um Logementsmaart, um Wunnengsmaart nach wesentlech accentuéiert. A mer hunn och festgestallt, datt bäi gigantesche Wuesstumszuele vu véier bis fënnf Prozent de Chômage zwar erofgeet, awer vill ze lues, wéi dat misst sinn, ma wann ee esou gigantesch Wuesstumszuelen huet an et souguer dozou féiert, datt en Objektiv, dee fréier awer emol nach ëmmer bäi sozialistescher Bedeelegung un der Regierung zumindest nominell genannt ginn ass, nämlech d'Vollbeschäftegung, d'Ausradéiere vum Chômage, iwwer dat gëtt guer net méi geschwat. An dat bedeit awer, datt dat Band tëschent Wuelstand a Wuesstum hei am Land esou net méi existéiert, an dat ass ganz bedenklech. Mir hunn och festgestallt, datt d'Regierung, doduerch datt se dee Changement gemeet huet vun enger renger Austeritéitspolitik hin zu zu enger liichter Stärkung vum Pouvoir d'achat, datt eigentlech d'Regierung domadder op immens vill Inkohärenze gestouss ass, souwuel innerhalb vu Gesetzer, Beispill d'Pflegeversécherung oder d'Gesondheetsreform, déi nach ausgaange si vum Dogma vun der Käschtereduzéierung, dat heescht als weider Spuermesure geplangt waren an elo zwar verbessert gi sinn, mee d'Struktur vum méiglechen Ofbau weider behalen. Also innerhalb vun de Gesetzer mierke mer, datt do Changementer stattfannen. A se fannen awer, se fannen awer esou statt, datt ee feststellt, datt dat eigent let Kär dovunner nach weider erhale bleift, nämlech eng, eng à la base Austeritéitspolitik respektiv Zeréckféiere vu soziale Transferten. A mer mierken et awer och innerhalb vu verschiddene Regierungsinitiativen, déi sech eigentlech vun der Philosophie hir, vun der Rugehensweis komplett widderspriechen. Op der enger Säit hu mer elo viru Kuerzem als lescht Gesetz e Gesetz gestëmmt, e progressiivt Gesetz, wat dozou do ass, fir géint de Laangzäitchômage virzegoen, op der enger Säit. An op der aner Säit hu mer eng Reform vum REVIS, also vum RMG, déi an déi aner Richtung geet, nämlech op d'Gängelung vun de Leit, op eigentlech Bestrofung. Mer gesinn, datt et e komplette Widdersproch gëtt tëschent Conceptioune vun Économie circulaire, also vun engem sënnvolle ressourcëschounenden Ëmgang mat der Natur, hin zu enger Conquête de l'espace iwwert de Space Mining, wou eigentlech gesot gëtt, datt Ressourcen onendlech, esou wéi den Espace eben onendlech ass. do sinn. Mer gesinn de Widdersproch tëschent enge Militärbudgeten, déi an d'Lut ginn an déi och deemnächst wäerten d'Budgete vun der Entwécklungshëllef iwwerschreiden. Mer gesinn de Widdersproch tëschent dem annoncéierten, der annoncéierter Transparenz, wat d'Finanzplaz ugeet, de sougenannte First Mover, wéi d'Regierung sech selwer ëmmer duerstellt, an a Wierklechkeet si se awer de First. Blocker. An dann bleift natierlech d'Fro, wat bei enger sozial-liberal-grénger Koalitioun, wat bleift vun deene grousse gesellschaftspolitesche Sujeten, an eiser Meenung no relativ wéineg. D'Constitutioun, d'Verfassung ass um Standstill, do geschitt am Moment guer näischt. An dat, wat geschitt, geet éischter souguer an eng regressiv. Richtung. Et ass esou, datt, datt zum Beispill, ech hat mer dat opgeschriwwen, datt zum Beispill d'Initiative populaire, datt déi ofgeschwächt ass par rapport zu deem, zu deem Text, deen nach viru Kuerzem, wou d'Leit konnte Commentairen maachen, dee presentéiert ginn ass. Also et huet een éischter eng konservativ Tendenz, wat déi gesellschaftspolitesch Froen ugeet, kënne mer feststellen. Dat selwecht gëllt fir Fir eis ganz schlëmm, den Etat d'urgence, dee lo nominell an d'Verfassung opgeholl ginn ass, deen ausgeweit ginn ass an d'Méiglechkeet an d'Dier ganz grouss opmécht fir potenziell zukünfteg autoritär Dériven. Bon, dëst gesot, als Analys muss een dann awer froen, ma wat, wat hu mär probéiert an deem Ganzen ze sinn? Zwou Saachen, mengen ech. Éischtens. Probéiere mer, d'Stëmm vun der Zivilgesellschaft ze sinn. Beim CETA war dat manifest, wou mär déi eenzeg politesch Kraaft waren an der Chamber, déi d'Stëmm vun deenen Dausenden an Dausende vu Leit, déi demonstréiert hunn, an d'Chamber gedroen hunn, déi do probéiert hunn, Drock ze maachen, Drock auszeüben, souwuel op déi aner Parteien wéi awer och op d'Regierung. Mä wann déi eenzeg, déi d'Bedenke vun de Gewerkschafte matgedroen hunn, wat zum Beispill d'Reform vun der Pflegeversécherung ugaangen ass, a guer net ze schwätze vun der Aarbechtszäitverkierzung, där grousser Petitioun, déi bis elo am séierste iwwer 10.000 Ënnerschrëften hat, dat heescht, wou et e reelle Besoin gëtt, ware mär déi eenzeg, déi eigentlech déi dote Propositioun ënnerstëtzt hunn an déi Déi Zéngdausenden, déi Zéngdausend oder Eelefdausend Leit, déi et waren, an der Chamber vertrueden, vertrueden hunn. Also engersäits d'Stëmm si vun all deenen, déi sech awer an eiser Gesellschaft wierklech manifestéieren, lautstaark manifestéieren op der enger Säit an op der aner Säit, Menge mer awer, an den David wäert nach kuerz dorop agoen, datt mer et fäerdeg bruet hunn, eben och Linnen, politesch Linne bäi verschidde Sujeten ze bougéieren, notamment am Logement, wou Proposen, déi mär nach virun, Eng, zwee Joer gesot hunn, an déi deemools ondenkbar, respektiv wéi huet den Alex Bodry gesot, sympathesch Ideeë wieren, déi net realiséierbar sinn, déi elo selwer vun deene Leit iwwerholl ginn.
Jo, ech mengen, elo gesäit et ëmmer méi dono aus. Dat mierkt een och, dat kritt een och konkret ze spieren an deene leschten fënnef bis zéng Joer huet sech sech dat wierklech verschäerft. An ech mengen, souguer an deene leschte fënnef Joer huet sech sech eng Saach wierklech staark verschäerft, dat ass de phänomenale Retard, dee mer hunn, souwuel am Logement wéi och an den Infrastrukturen hei zu Lëtzebuerg. Dee Retard, deen huet vill Erklärungen, iwwer Joerzéngte laang. ass ganz wéineg investéiert ginn, wat d'Infrastrukturen, déi ëffentlech Infrastrukturen ugeet, trotz villem Geld, dat muss een, dat däerf een ni vergiessen, an anerersäits, wat de Logement ugeet, ass engersäits net investéiert ginn an anerersäits sinn d'Regele vum sougenannte fräie Marché, déi krute fräie Laf a mir kennen elo déi heite Situatioun. An dat anert, an ech mengen, dat muss een ëmmer an deem Zesummenhang gesinn, Et gouf ëmmer virdrun an elo och nach eng Nischepolitik bedriwwen, wat d'Steier op d'Finanzplaz ugeet. An déi dräi Saachen, an de Marc ass och e bëssen drop agaangen, provozéieren, hunn dozou gefouert, datt mer eng ekonomesch Aktivitéiten hunn, déi op Steierdumping konzentréiert sinn an anerersäits op eng Vernoléissegung vun der ëffentlecher Hand, souwuel an den Infrastrukturen wéi och an der Logementspolitik, wat u sech misst e Problem sinn. Elo komme mer geschwënn op 600.000 Awunner zu Lëtzebuerg, quasi plus ou moins, do misst si schonn Mir hu se schonn erreecht. Fir eis ass net de Problem, datt zu Lëtzebuerg méi Awunner do sinn. Dat ass net de Problem. Mee de Problem ass deen, wéi een dat Ganzt organiséiert. Mir stellen fest, an zemools déi, déi net onbedéngt zum Beispill an der Stad schaffen a wunnen, wou vill Aarbechtsplaze sinn, mee déi e bësse méi peripher sinn, déi och zréckgräife mussen op den ëffentlechen Transport. Ech mengen, datt do e Kollaps am gaangen ass stattzefannen, e richtege Kollaps, fir iwwerhaapt sech uechtert dat klengt Land vun 2.500 Quadratkilometer, fir do iwwerhaapt eens ze ginn. An dat ass e Phänomen, dee wierklech sech ganz staark verschäerft huet elo. Huet d'Regierung, déi aktuell Regierung huet natierlech en einfacht Spill fir ze soen, mir investéiere elo massiv an déi Infrastrukturen. Dat ass schonn e bësse widderluet ginn. Mir hunn dat och bei der Steierreform och kontestéiert, well déi massiv Investitiounen, déi d'Regierung virgëtt, gemaach ze hunn, déi muss ee ganz staark relativiséieren. An souwisou hu se nëmmen och e Retard oder e Manktum vun Investitiounen an deene leschte Jore kompenséiert. A Wierklechkeet misst eendeiteg méi investéiert ginn. De Problem. Ass dann, wann een investéiert, muss een och eng deementspriechend Steierpolitik maachen an eng deementspriechend Finanzpolitik maachen, well Investitioune kaschten eppes. An do stelle mer fest, datt sech do, datt mer do an enger Kontradiktioun sinn, well mer eng Steierdumpingspolitik maachen, eng moderat Moderatiounspolitik maachen, déi op Dauer d'Investitiounskapazitéite vum Stat, einfach aschränken, da kënnt déi aner Saach mat der Schafung vun Aarbechtsplazen, déi och dorobber zréckzeféiere sinn, datt mer eng Dumpingspolitik maachen an déi Aarbechtsplaze schafen, déi net onbedéngt besat gi vun der Bevëlkerung hei an der Géigend, déi vläicht och net de Besoinen, déi ekonomesch Aktivitéiten, déi do entstinn, de Besoine vun der Bevëlkerung deenen entspriechen an déi dann, dee Retard an den Infrastrukturen an am Logement nach méi frappant maachen, well mer an der Situatioun sinn, datt ee sech éischtens souwisou als normale Salarié keng Wunneng méi ka bezuelen, ouni gréisser ekonomesch Problemer ze kréien, an anerersäits, datt een iwwerhaapt net op der Schaff kënnt, oder schwéier op der Schaff kënnt, kënnt een op der Schaff, mee mat gréissere Schwieregkeeten, sief et mam Individualtransport, mat all deene Problemer, déi een domadder kennt, wéi och mam öffentlechen Transport, dee mer hunn. Also dat ass zréckzeféieren op déi Politik, op déi de Marc och drop agaangen ass, fir eeben esou eng Aart, wou Lëtzebuerg zu esou enger Aart Labo gëtt, wou Räicher ugezu ginn an anerer musse sech dann eebe quasi expatriéieren, Fir iwwerhaapt eng Wunneng ze fannen, dat heescht ëmgedréinte Grenzgänger an anerersäits och déi Steierpolitik, déi Finanzdumpings-Politik, déi hei Aktivitéiten unzitt an dono Broochlandschaften ronderëm féiert, féiert dozou, datt dann eben och Frontalieren mussen och immens vill Strecken, grouss Strecken eraus mussen hannert sech zéien. Eng Politik fir déi Aarm an net eng Politik fir déi Räich an net fir déi Aarem, wéi och dat déi aner Säit a Frankräich ënnert dem Macron elo gemaach gëtt. De Premier Minister seet, mir wëllen d'Land moderniséieren. Jo, et ass eng Moderniséierung an engem Sënn, wou. D'Ausbeutungsmechanisme moderniséiert ginn, mee net d'Ëmverdeelung. Déi gëtt net a Fro gestallt, ween wat huet. An dat ass de Problem, mat deem mir konfrontéiert sinn. Si komme mat grou, wa se vum Logement schwätzen, den Här Hansen schwätzt prinzipiell. Do ginn e ëmmer vu sengem Puzzle, deenen déi kleng Stécker, déi e wëll, zesummeféieren. Mir maachen eppes, well csv näischt gemaach huet. Dat ass richteg, csv huet wéineg gemaach. Mee dat, wat déi heite Regierung mécht, geet och net an déi richteg Richtung, well einfach vergiess gëtt, datt fir eng Logementspolitik ze maachen, datt een net kann einfach de fräie Maart spille loossen, wat déi heite Regierung nach ëmmer mécht, an dann e puer kleng Projeten esou opbaut, an awer op kee Fall d'Fro an d'Muecht vun de grousse Spekulanten, vun de grousse Promoteuren a Fro stellt. Derlaanscht komme mer net, fir dat ze maachen, wa mer wëllen eng Logementspolitik maachen. An dat ass grad e Sujet, do si mer awer e bësse frou doriwwer, well mer wierklech do Propose gemaach hunn, Gesetzespropusen, déi mer déposéiert hunn, natierlech, mee wou mer och Theme gesat hunn, déi tatsächlech och erëm iwwerholl ginn, lues a lues, well mer no un de Wahle sinn, wou souguer vun Expropriatioun geschwat gëtt, natierlech net Expropriatioun einfach esou blann vum Appartement, deen een huet, ech mengen, dat huet jidderee verstanen, mee Expropriatiounsméiglechkeeten ze gi fir grouss Spekulanten, déi amplaz eppes Konstruktives fir d'Allgemengheet ze maachen, fir ze investéieren, u sech Saache brooch loossen, Terrainen brooch loossen a Wunnenge brooch loossen. Souguer bis an der csv, ech hunn an engem Trakt gelies, datt souguer d'CSV dat Wuert e bëssen an de Mond hëlt, op eng ganz nuancéiert Aart a Weis, mee trotzdeem. Dat heescht, dat sinn Iddien, déi evident sinn, déi jidderee seet, datt och déi ëffentlech Hand muss selwer bauen, datt et och Méiglechkeete ginn iwwert de Fonds de compensation, Finanzmechanismen, mir hunn dat viru Kuerzem presentéiert op enger Pressekonferenz, wou mer och Modeller ernimmen, déi och existéieren, wéi an der Picardie a Frankräich, wou ee kann ëffentlech Sociétés d'habitat schafen, fir eeben och. fir eben Wunnengsraum ze schafen. Dat heescht, déi Fro, déi mir, déi Froen, déi mir opwerfen vun enger intensiver öffentlecher Politik, vun enger richer Ëmverdeelungspolitik, dat kënnt e bëssen un, op jiddwer Fall an der Bevölkerung kënnt et, kënnt et un. An et ass ëmmer interessant ze gesinn, datt et vläicht e bëssen ofwierft, mee et däerf een ni vergiessen, datt mer esou oder esou an enger Situatioun sinn, engersäits déi aktuell Regierung, déi awer net bereet ass, esou wäit ze goen, an de Rollback vun der csv wäert och näischt weiderhin bréngen, well déi, déi während iwwert Joerzingten d'Land also net investéiert hunn an iwwert Joerzingten och eng Steierpolitik gemaach hunn, déi een als First Blocker kann nennen, an déi déi Räich favoriséiert, wäerten d'Situatioun vun der Bevëlkerung hei am Land och net och net verbesseren. Voilà, ech wäert dobäi bleiwen. Danke, Här Feld. Ok, ech mécht nach zum Ofschloss zwee, dräi Sätz an da sinn natierlech Froen. E bëssen an eegener Saach, Mär hunn eis als. als parlamentaresch Fraktioun verstärkt doduerch, datt mer eng nei Mataarbechterin kruten, d'Lynn Wies, wat eis tatkräfteg ënnerstëtzt. An ech mengen, zesumme mam Steve Biever a mam Marc Keup si si d'Réckgrat, wierklech d'Réckgrat vun deem, wat den David an ech an der Chamber maachen. Mir hunn och. eppes probéiert anzeféieren, wat, mengen ech, ganz gutt fonctionnéiert, wou mer och an der Logik vun Transparenz oder vun Explikatioun vun deem, wat ee mécht, wou mer op eisem Site ëmmer Explications de vote hunn, dat heescht déi wichteg Gesetzer, wou mer entweder derfir, dergéint oder eis enthalen hunn, mengen ech, an enger relativ gräifbarer Form de Leit probéieren ze erklären, firwat mer dat, ëm wat dat Gesetz geet, wat dorunner wichteg ass a firwat mär, wéi ofgestëmmt hunn, well Sujet Transparenz an Novollzéibarkeet vun Décisiounsprozesser ass jo och eppes, wat d'Press, mengen ech, grad aktuell interesséiert, notamment mam Gesetz iwwert den Informatiounszougang, wou den David och an der Chamber schonn souwuel an der Kommissioun wéi och an der Plenarsëtzung dozou intervenéiert ass, datt mir mat deem aktuelle Gesetz, wéi et virläit, op jidde Fall esou net d'accord sinn a well et éischter Saache verhënnert, wéi datt et Saachen opmécht.